کاتتان باش بێت من دکتۆرە بانوم ئاخر جار باسی جەڵتەی دڵ و مێشکمان کرد بە جەنراڵ بەس ئەمڕۆ ئەمە باسی جەڵتەی مێشک بکەین بە قوڵایی بۆی بزانین چۆن توشمانە بێ و لەبەرچی توشمانە بێ و چۆن توانین خۆمان پارێزین. ئاخەجار پێم وتن کە دوو شێوە هەیە تووشی جەڵتەی مێشکە بین دانێکیان ئەوەیە کە خوێن ڕژاندن لە دەماری خوێنی مێشکمان و دووەم شت خوێن تۆپەڵ بوون لە ناو دەماری خوێنی مێشکمان بە هەر شێوەیە خانەکانی مێشکمان خوێن وەرناگرن و ئەمرن. زۆر مهمە کە بزانین نیشانەکانی جڵتەی مێشک چییە بۆی کە کەسە تووشی ئەم جڵتەی خوێنی مێشکمان بە هەر شێوەیە خانەکانی مێشکمان خوێن وەرناگرن و ئەمرن زۆر مهمە کە بزانین نیشانەکانی جڵتەی مێشک چییە بۆی کە کەسێ تووشی ئەم جڵتەیە بوو بیناسینەوە یارمەتی بین بۆی بگاتە خەستەخانە لە سەهشتا لە جڵتەی مێشک لە ئەم تۆپل بوونی خوێنە دروستە بێ و تقریبان لە سەدا بۆ پانزە لە خوێن ڕژان لەم دەمارەی خوێنانە بێ یعنی بە زۆرترین جار زوربەی خەڵک تووشی جەڵتا بێ لەبەرەوەی کە خوێن تۆپەڵە بێت لە ناو ئەم دەماری خوێنانە نیشانەکانی جەڵتەی مێشک چییە؟ زوربەی کەس بەو شێوەیە هەستی پێکەن کە بەشە لە دەموچاویان نیوەی دەموچاویان شەلە لەبێ یان بەشێلە لەشیان شەلەڵە بێ مەسەلەن دەسێکیان یان دەسەک و قاچێکیان بەس نیوەی لەشەکەیە زۆر کەسیش مشکلەی ئەوەیان هەبێ قسەکردن نازانن چۆنی وشە دروستکەن یان لەلایەن تۆزە قورسە بێ وشەکان دەرچێ لە دەمیان چەند کەسێکیش هەستەکەم بە زۆر کەسیش مشکلەی ئەوەیان هەبێ قسەکردن نازانن چۆنی وشە دروستکەن یان لەلایەن تۆزە قورسە بێ وشەکان دەرچێ لە دەمیان چەند کەسێکیش حەستەکەم بە سەر ئێشە و گێژ بوون کەسێکیش هەیە کە ئەیانەوێ بڕۆن یان حرەکە بکەن بۆیان ناکرێ بەڕێکی بڕۆن هەستەکەن باڵانسیان نییە یان ناتوانن شێوەی ڕۆشتنەکەیان ئەم سێ نیشانەی کە لە خوارەوەم زۆر مهمە لەبەریکەم چونکە ئەگەر یەکێک لەم نیشانانات هەبێ یان ئەوەی کە جڵتەکەی توش بووە ئەو کاتە زۆر گرنگە تەلیفۆنکان بۆ خەستەخانە هەندێک جار چەند کەس تووشی تایپێ لە جەڵتەی مێشکە بێ کە پێڵەن جەڵتەی مێشکی ساتی معنای ئەوەیە کە ئەم نیشانانەی جەڵتەکە ماوەی 24 سعات ئەمێنن اینجا ئەڕۆن و نایەنەوە ئەم نەوعجلڵتەیە لەوەیە تووشە بێ کە لە ماوەیەکە منتیقەی مێشکمان خوێنی بۆ نایەت و خانەکان زۆریز عاجبن پێی و بازێ خانە مرێ بەس بازێ خانە ئەمێنەوە اینجا دوای ئەم 24 سەعاتە یان دوای چەند سەعاتێک کەمترش بە لە 24 سەعاتەکە خوێنە گەڕێتەوە بۆی بۆ ئەم منتیقەیە و خانەکان ئەوانەی کە مردوون مردوون بەسەوانێکی خەریب بمرن ئەژنەوە ئەمە جارێک تر وتم یان لەوەیە دروستە بن کە خوێن ڕژانەکە بێ لە منطقەیە لە لەم دەماری خوێنانی مشک لە هەر سەبەبێکا بێت ئەو دوای ئەم دەمارە ئەگیرێتەوە خوێنەکە ناژێ یان توانێت تۆپەڵی خوێنێ بێت کە بۆ ماوەیە ئاسیە بێ لەم دەماری خوێنە کاچێ بۆ منطقەیە بەس لە پڕ ئەڕوا یان لێ بێتەوە و دەمارەکە ئەتوانێ خوێن بنێرێ بۆم خانانە بۆ جارێکی تر. گەشتی تەخاستەخانە دکتۆرەکە یەکەمجار فەحست دەکا دوایی سکانێکت بۆکە بۆ مێشکت بۆی بزانێ بەچی ئەم جەڵتەیە توش بووی ئەتوانن ئەم منتیقە ببینەوەی کە تووشی جەڵتە بووە ئایا جەڵتەکەیە واد لێکا یان شتێکی ترە کە لە جەڵتە ئەچێ لەگەڵ ئەوەشا ئەڵتراساوندێک دروست دەکەن بۆ دەماری خوێنەکانی ملت ئەوەی کە ئەڕۆن بۆ مێشکت بۆی بزانن ئەگەر لەم منتیقەیە تۆپەڵبوون هەیە یان لە خوێن لەو منتیقەیە یان ئەگەر دەمارەکان پڕن لە چەوری و دیوارەکانیان تێکچۆ چونکە ئەگەر تووشی جەڵتەی مێشک بین زووترین کات دەمارەکانی ملمانە کە ئەو مشکیلانەمان هەیاتێ چونکە ئەو دەمارانن ئەوەی کە زوربەی خوێنەکە زۆری خوێنەکە ئەبەن بۆ مێشکمان. عێلاجی جەڵتە لەوە پێکاتوە کە دەرمانێک تێینێ بۆی ئەم تۆپەڵی خوێنە ئەوەی کە عاسی بۆ لە ناو دەماری خوێنی مێشکدا لێبێتەوە و خوێن بتوانێ بە ئاسانی بڕوا بۆ خانەکانی مێشکت و بەم شێوەیە

ئەوەی هەیە کە ئەتوانن لە هەموو نەخۆشیەکا تەقریبەن بەکاری بێنن شتێکە کە ئێمە دکتۆرەکان زۆر بەکتری ئەڵێن و زۆرجار محالاکەین بە نەخۆشەکانمان بڵین ئەو عیلاجەوەی کە پێڵەن پێشگرتن بە کوردی یعنی وابکەی کە تووشی نەخۆشەکە نەبیت بۆی پێویستیت بەوە نەبێ کە عیلاجێک وەرگری کە شەرتە ئیش نەکات یان واشت لێ بکە کە هەرچەنە عیلاجەکە وەرەگری ئەم نەخۆشیە ئەگەڕێتەوەو ئەگەڕێتەوە. شتانەی کە ئەبێ ئاگات لێبێ بۆی پشتگیری خۆت بکەی لە جەڵتەی مێشک ئەتوانی بەکاریشی بێنی بۆی خۆت پشتگیر بکەی لە جەڵتەی دڵ ئەوەڵ شت زەختی بەرزە ئەبێ بە جوانی ئەم زانەی کە ئەبێ ئاگات لێبێ بۆی پشتگیری خۆت بکەی لە جەڵتەی مێشک ئەتوانی بەکاریشی بێنی بۆی خۆت پشتگیر بکەی لە جەڵتەی دڵ ئەوەڵ شت زەختی بەرزە ئەبێ بە جوانی ئەم زەختی بەرزەت عیلاج بکەی و نابێ بڵێ زەختم بەرزە بەسەلام زۆر مهم نییە زۆر مهمە کۆنتترۆلی ئەم زەختت بکەی بۆی دائیمەن لەسەر ڕقەمێکا بێ کە باشە بێ بۆ لە شت چونکە هەر مێشکت بەر ناکەوێت دڵیشت بەریەکەوێ و پاقی لە شیشە تووشی مشکلا بێ دوایی دوەم شت شەکرەیە ئەبێ ئەم شەکرەیەت کە عیلاجە کرێت ئەبێ عیلاجەکەت بە تەواتی شەکرەکەیان بەرن زۆر زۆر خەتەرە ئەوێ بە زووترین کات بچنە لای دکتۆرەکەی خۆتان و پێی بڵێن یارمەتیتان با بۆی دەست پێ بکەن بە عیلاج و بۆ ئەوانەی کە گەر بۆشیان بکرێ ئەگەر شەکرەکەت بە تەواتی عیلاج کەی بۆی شەکرەت نەمێنێ ئەو باشترین شتە کۆلسترۆلی بەرز زۆر زۆر خەتەرە بۆیە ئەبێ محاولەکەی خۆت لە خواردنی چەوری دوورکەیتەوە و ئەگەر کۆلسترۆلەکەت بەرزە بە عائلیان یان دوای ئەم هەموو ساڵانە دکتۆرەکەت و توێتی ئۆکەی کۆلسترۆلکەت زۆر زۆر بەرزە و دەرمانی یاوێ دەدێ ئەبێ زۆر مهیمە ئەم دەرمانانەت بە بەردەوام بخۆی و بشێوەیەکی ڕاستیش زۆر شتی تریش هەیە وکو مەسەلان جگەرە کێشانن ڕاضەکردن تەندروستی و خواردن شێوەی خواردن و شێوەی چەند جار مەسەلەن لە ڕۆژەکەیان نانەخۆی و چی تیایە ئەم خواردنە مەنیانەی کە تۆی خۆی ئەوە زۆر موهیمە بیزانیت. کوتم کاتێک کە توشی جەڵتەی مێشکە بین مەنتیقەیە لە مێشکمان باجارێک چەند مەنتیقێکی تریشدا بەر شەلەلەکە ئەکەوێ ئەم مەنتیقەیە ئەتوانێ مەسەلەن مەنتیقی قسە کردن بێ یا مەنتیقی حەرەکەی بەشێ بێ لە لەشمان بۆیە ئینسانەکە یان ئەتوانێ توشی موشکلی قسە کردن بێ یان ئەتوانێ توشی شەلەلی یەکێک بێ لە شوێنەکانی لەشی دەستی بێ قاچی بێ یان نیوەی دەموچاوی بێ مەسەرەن بە هەر شێوەیە ئەم کەسە کە تێگا کە چەند شتێک هەبوو جاران ئەیتوانی بیکات ئێستا بە تەواتی ناتوانێت بیکە یان نەتوانێت بە شێوەیەک یان مە بتوانێ بیکا بەس نەک بە تەواتی ئە ئەم شتانە تووشی خەمۆکیەکە تووشی بە تااقەت بوونیەکە شەتە ئیزعاج بێ لە خۆی و لە دەوروبەرەکەی زۆر مهمە ئەو کاتە ئەوانەی کە لە دەوربەری ئەم ئینسانن لی تێبگەن محالەکەن یارمەتی بەن دوور نەکەنەوە لێ و تەحەمول کەن کە ماوەیەکی زۆر قورسە بێ و بە هەمان شێوە ئەوەڵ سێ مانگ دوای جەڵتەکە کە دکتۆر داتانێ بۆ پرۆگرامی تەندروستی و کوشەڵی ڕاز و ئەوانە وەرزش ئەوەڵ سێ مانگ گۆڕانبوونێک یان باشتربوونێکی گەورە ئەتوانی ببینی لە هەندێ جار نەک بۆ هەموو کەسێ لەم سێ مانگەیە زۆربەی کەسەڵان ئۆکەی ئەم هەموو ڕاازێم کردووە ئێستا هەستەکەم باشترە بم دوای ئەو سێ مانگەی ئەوواڵ باهەی ئاینی شێوە نایبینی شەرتە هەستکەی کە گۆڕان بوونەکەیان باشتر بوونەکە ئەوەنە نیە ئەوەی کە ئەوەڵ سێ مانگ هەت بوبێ ئەمە شتێکی زۆر زۆر تەبیعیە و زۆر کەس ئەبێ ئەم شتە بزانن بۆی دوای سێ مانگە کە تووشی کە ئابە نەبنیان خەمەڵکی لەبەرەوەی کە ناتوانن حەسکەن کە باشتر بوونێک هەیە.